Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli cin qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız cennetni istemek ve hayırlı işlerde yarışlaşmaq aqqında olacaqtır. Cennetniñ haq olıp, müminler içün azırlanğanını ve kâfirlerge ebediyen aram etilgenine iman etmek, ahiret kününe iman etmekten kelip çıqa. Delili Allah Taalânıñ şu sözleridir, Euzu billâhi mineşşeytanirracim, Vesâri'u ilâ mağfiratin min Rabbikum ve cennetin arduhas-semâvâtu vel-ard, u'iddet lil-muttaqin. Rabbıñızniñ bahşışına ve taqva saipleri içün azırlanılğan kenişligi kökler ve yer qadar olğan Cennetke çapışıñız. Özleri içün Cennetniñ azırlanılğan insanlar bir qaç sınıfqa bölüneler, bular nebiyler, sıddıqlar, şeitler ve salih kimselerdir. Allahu Taalâ şöyle buyurdı,

Allahu Taalâ buyurdı ki, Vessâbiqûnessâbiqûn ulâikelmuqarrabûn fî cennâtinnaîm, İman ve amelde ögde olğanlar ahirette de ögdedirler, işte bular Allahqa eñ yaqın olğanlardır.

Taqva saiplerine vade olunğan Cennetniñ hususiyeti şu, onıñ içinde ırmaqlar aqar, yemişleri ve kölgesi devamlıdır. İşte bu, Allahqa qarşı kelüvden saqınğanlarnıñ soñudır, kâfirlerniñ soñu ise ateştir. İman etken ve salih ameller işlegenler.

Allahnıñ razılığını ve demek cennetini qazanmaq içün insan oğlu elbette birinciden Allahnıñ emir etilgen, yani farz etken şeylerge boy sunmaq kerek. Ondan ğayrı yasaq etilgen, yani aram olğan şeylerden qaçmaq kerektir. Farzları yerine ketirdikten soñ mendub amellerge, yani tevsiye etilgen işlerge de köz taşlamaq kerek. Menduplar, tevsiye etilgen ibadetler. İnsan Allahnıñ farz etken şeylerini eda etse, bundan da ğayrı tevsiye etilgen ibadetlerni yapsa, soñra Allahqa nafilelernen, yani farzlarnıñ tışında qılınğan namazlarnen yaqınlaşsa, Allah da oña yaqınlaşır ve onı sever. Et-Tebaraniyniñ kebirinde Ebu Umama hadisinde şöyle denile, Qulum maña nafilelernen yaqınlaşmaqnı sürdürse, men onı severim. Amma aqıl etken qalbi, qonuşqan tili ve körgen közleri olurım. Maña dua etse ondan razı olurım, menden bir şey istese, oña beririm ve menden yardım talabında bulunsa, oña yardım eterim. Maña qulumnıñ eñ sevimli ibadeti samimiyliktir. Bu menduplar ve nafilelerden bazıları şulardır, ezan oqumaq, birinci safta turmaq ve namazğa ertece davranmaq. Muttefekun aleyh olğan Ebu Hureyra hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurğan, Ezan oqumaqta ve birinci safta ne bereket ve hayırlar olğanını bilseler de, oña nail olmaq içün qura atmaqtan başqa çare bulmasalar, mıtlaqa qura atarlar. Er namaznıñ ilk vaqtında olğan faziletini bilseler, oña yetişmek içün mıtlaqa yarışlaşır ve yatsı ile sabadaki ilâhiy lutflarnı bilseler, süyreklenip de olsa, olarğa keter ediler. Qıyamul-leyl, gece namazını qılmaq. Allahu Teala şöyle buyurdı, Kânû qalîlen minel-leyli mâ yehca'ûn, Geceleri pek az yuqlay ediler. Muttefequn aleyh olğan Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdı ki, Biriñiz yuqlağanda şeytan eñseñizge üç tuyum bağlay, Er toyumnı atqanda toyum yerine elinen uraraq, Uzun bir gece olsun, yat yuqla! dey. Adam uyanıp Allahnı zikir etse, bir toyum çezilir, abdest alsa, daa bir toyum çezilir, namaz qılsa, bütün toyumler çezilir ve böylece o saba canlı ve hoş bir alda uyanır. Aks alda, habis ruhlu, keyfsiz alda ve uyuşıq alda uyanır. Nafile sadaqa bermek. Muttefekun aleyh olğan Ebu Hureyra hadisinde Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdı, Kim de temiz qazançından bir hurma degerinde bir şey sadaqa berse, Allah ancaq temizni qabul ete, Allah bunı sağ elinen qabul eter. Soñra o hurma qadar sadaqanı dağ kibi olğanını qadar, siziñ biriniz tayını östürgeni kibi, saibi içün östürir. Ramazanda, hususan Qadir gecesi ve soñki on kün qıyam-ül-leyl yapmaq, gece namazını qılmaq. Muttefekun aleyh olğan hadiste Ebu Hureyra buyurdı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarğa kesen-kes emir etmese de, Ramazan geceleri ihyağa, yani sabağa qadar ibadet etmege teşvik ete edi. Bu maqsadnen dey edi ki, kim Ramazan gecesini savabına inanaraq ve bunı elde etmek niyetinen namaznen ihya etse, keçken günahları afu etilir. Kene Ebu Hureyreden rivayet etilgen muttefekun aleyh olğan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdı ki, Kim Qadır gecesini inanaraq ve mukâfatını Allahtan tileyerek ihya etse, keçken günahları afu etilir. Müttefiqun aley olğan bir hadiste Ayşeden şöyle degenini rivayet etilgen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazannıñ soñki on künü geceleri ihya ete, ailesini uyandırır, diger aylardan körülmegen bir ğayretnen ibadet ete edi.

İnsanlar iftar içün acele eter ekenler, hayır içinde bulunırlar. Bir hurma ile iftar etmesi sünnettir. Eger hurma tapılmasa, suv ile iftar eter. Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdı, Sizden birisi iftar etken vaqıtta hurma ile iftar etsin. Eger tapmasa, suv ile iftar etsin. Çünki suv temizdir. Orazalığa iftar yemegi bermek. Zeyd ibn Halid el-Cuheyni hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdı ki, Kim orazalığa iftar berse, orazalınıñ savabından iç bir şey eksilmeden, orazalı kibi savap alır.

Allah yahşılıq yapqanlarnı sever. Ve lemen sabara ve ğafara inne zâlike le min azmil umur. Er kim sabır etse ve afu etse, şübesiz, bu areketi yapılmağa deger işlerdendir. Elbet de, insan oğlu Rabbisine yaqın olmaq içün ketirgenimiz bu sadece bir qaç tane misal. Eger bir adam Allahqa yaqın olmağa, Onıñ rahmet ve razılığını qazanmağa, savaplarını çoqlaştırmağa isterse, merhamet saibi Allah sayısız imkâniyetler bergen. Bizler ise Allahnıñ qarşısına ve Onıñ cennetine çapmaq kerekmiz. Sayğılı ağalarım ve tata qardaşlarım! Allahu Taalânıñ huzurına ve kenişligi kökler ve yer olğan cennetine beraberlikte qavuşayıq, cennet ehliniñ amellerini qazanğan qullarından olmaqnı Yüce Rabbimiz cümlemizge nasip eylesin. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzere. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.